Bismilâ, vessalâtu vesselâmu alâ Rasulilâ. Bir aydan fazla süren Rusiyeniñ Ukrainaya açtığı savaşıñ devamı etmesi ve yanı sıra mübarek Ramazan ayıñ yaqlaşması nedeniyle bütün diyarlarda bulunan müftü, ülema, diniy lider ve ilim ehline seslenmek istiyorum. Sayın Müftüm, Sayın Ulema Divanı Başkanı, Sayın Diniy Liderler ve İlim Ehli! Sizi İslâmın selâmı ile selâmlıyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtu! Biz, Qırım Türkleri, Qırımda yaşayan Ukraina Müslümanları, Rusiyeniñ eki biñ on dörtünci senesinde Qırım ilhaqi müteakiben zor durumda qalıp, Rusiyeniñ açtığı hibrid savaşınıñ neticelerinden biri olan sürgüni yeniden yaşamaqtayız. Sekiz sene süren Qırım işğali esnasında, Allahnıñ izni ile, elhamdülilâ, onlarca diniy cemiyetini içeren Ve qıtasal Ukrainada yerleşik bir diniy idare, diniy müessese tesis etmeye ve çalıştırmaya başarabildik. Vatanımıznıñ üzücü ilhaqı devamından adı geçen diniy idaremizce Qırım ve Ukraina musulmanlarınıñ ve tüm mazlumlarnıñ ihtiyaclarını üzerinde çalışmaya ve bu çalışmalarnıñ bir taqim netice vermeye başladığı düşünürken, Rusiyeniñ Ukrainaya qarşı havadan ve karadan başlattıy kapsamlı savaş tekrar yerli müslümanları bire-bir etkilemiştir. Bugün yaşadıqlarımız, şahit olduğumuz yaşam evleriniñ bombardımanı, hastahane, doğum evleri, kreş ve okullarnıñ Uçaq saldırıları, qadınları tecavuzü, göçmen kolonlara saldırısı, masum insanlarnıñ ve muhabirlerniñ öldürilmesi, vahşice sürdürilen bir savaştan başqa bir şey değildir. Ukrainanıñ tüm halqı olduğu kibi, müslüman kesimi de bu savaşıñ tesirini his etmiştir. Biñlerce müslüman bomba ve kurşun yağmurlarına maruz qalmıştır. İçinde insanlarnıñ sığındığı mescit ve camiler bombardıman altındadır. Bugün itibaren en az üç caminiñ bombalandığı biliyoruz. Ağırlıqlı qadın ve çocuq olmaq üzere on binlerce müslümanlarnıñ kendi evlerini terk edip yurt içi ve ya yurt dışı göçmeni olmaya mecbur qalmıştır. Gasp edilen topraqlarda qalan müslümanlar ise taqip altında alınmaqta, işbirliğe zorlanmaqta, reddedenler ise işkence edilmekte ve ya öldürilmektedirler. Böylece, ağırlıqlı Herson bölgesinde olmak üzere işğal altında bulunan bölgelerniñ çoğunda aktiv insanlarnıñ ve diniy liderlerniñ qaçırılması, işbirliği yapmaya zorlanması, bununla ilgili işkencelere tabi tutulması vakalar haqqında bilgilere saibiz. Buna benzer yöntemler Rusiye tarafından uzun zamandan beri qullanmaqtadır, Eki biñ on dörtünci senesinden beri bu işkence mekanizması ilhaq altında bulunan Qırımda müslümanlarnıñ qırımtatarlara qarşı uygulanmaqtadır. Qorqu, zulüm ve elektrik aqımı ile işkenceleler soñ sekiz sene içerisinde yaygın olan bir yöntem haline gelmiştir. Ukrainanıñ yerli müsülman halqı olan Qırım tatarları Rusiye tarafından soñ üç yüz seneden beri soyqırama tabi tutulmaqtadır. Biñ yedi yüz seksen üçünci senesinde başlayan bu işğal on biñlerce müsülmanlarnıñ hapislere atılmasına ve qatledilmesine sebep olmuştır. Yüzbiñlerce musulmanlarnıñ ise kendi evlerini terk edip, göç etmeye mecbur qalmıştı. Sovyet dönemi sırasında musulman kitleleriniñ takibi ve qatl edilemesi ve bunıñ emsali olan müftü Noman Çelebicihan vahşice qatliamı, Allah ramet eylesin. Halqın yaqlaşıq üçte biriniñ kayb olmasına sebep olan biñ dokuz yüz qırq dörtünci senesindeki müslüman ve qırımtatar halqınıñ Ural ve Orta Asiya bölgelerine sürgünü, iki biñ on dörtünci senesindeki Qırım işgali ve bunı taqip eden Qırım müslümanlar üzerine uygulanan basqı ve hapsedilmesi,

Diniy liderler ve aktiv vatandaşlara qorqu ile basqı uyğulanmaqtadır. Vatandaşlara yüklü para cezalar kesilip, işğalci hükümet ile işbirliği yapmaya zorlanmaqtadır. Yuqarıda sayılanların tümü Bu savaşıñ ağırlıqlı müsülmanlara ve Qırım tatarlara qarşı yapıldığı ve savaşıñ artıq sekiz sene önce başladığına işaret, delil etmektedir. Bugün ise Rusiye tüm Ukraina halqınıñ soyqırımını devam etmektedir. Bununla qalmayıp, bütün Avrupa iqtidar şehvetine qapılmış bir kişi yüzünden büyük bir tehlike ile qarşılaşmış durumındadır. Bu kişiniñ ismi tarih sayfalarında Firaun, Lenin, Hitler ve Stalin kibi zalimlerniñ isimleri ile beraber anılacaqtır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdı ki, Müminler bir-birlerine sevmekte, bir-birlerine acımaqta ve bir-birlerini qorumaqta bir vucuda benzerler. Vucudun bir uzvu hasta olduğu zaman diyer uzuvlar da bu sebeple uyqusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Gece ve gündüz bombalar altında bulunan Ukraynen başkenti Kiyevde bu camide sizlere yardımı talebi ile sesleniyorum. Sizin dualarıñız, sizin haber ve bilgilendirme desteğiñiz bugün bizim içün çoq önemlidir. Ayrıca, yaqlaşmaqta olan mübarek Ramazan ayı sebebiyle ülkemizniñ qarşılaştığı insaniy durumu göze alaraq, sizlere insaniy yardım talebi ile sesleniyorum. Zira İmam Müslim Ebu Hüreyreden, radıyallahu anhu, Sahihinde Peyğamberimiz Efendimiz Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir müminiñ dünyalıq sıqıntılarından Birini giderirse, Alla da onıñ Qıamet künü sıqıntılarından birini giderir. Allahu Teala bu dünyada siziñ sahih amel ve niyetleriñizi çoğaltsın ve bu dünyada olduğu kibi ahirette biñlerce qat mukâfatlandırsın. Bu vesileyle gelmekte olan Ramazan ayınıñ başlanğıcı mübarek olsun dileğiyle, Rabbimiz Ukraina dahil olmaq üzere tüm dünyada bize, müsülmanlara, barış ve huzur nasip etmesini, zulmü ve zalimlerni durdursın, ümmetimize ve aileremize şefqat ve merhamet nasip etmesini temenni ve dua ediyorum.